Ilzem-as i bunadem yettmeyyizen ddunit i s-d-yezzin ad yenṭeq s lewhama, mi ara yemmekti d Ṛebbi i xelqen leḥwayeǧ meṛṛa i lxir-is. Yerna ayen yettilin deg ddunit i lxir n bunadem, d lbaṛaka i tt-ḍummun. Mkul useggas ttɛawaden lweqt. Ad nebdu s lxir-is, Lexrif s lxir-is, ccahwa, d lweqt usteɛfu ittheggin akal d wayen ittemɣayen seg-s i tefsut, lweqt n ḥeggu seg lmut. Lweqt-nni, ad iǧuǧeg ayen immuten deg lǧennan, ttefruruxen lmal d ifrax Tafsut d lweqt n tudert tajdiṭ. Ddurt iɛeddan, nemmekta-d belli aɛeqqa n yirden yeɣlin deg wakal, ma ur yettmettat ara ad yeqqim weḥd-s. Aɛeqqa-nni ad yesɛeddi ccetwa merra s ddaw wakal amzun yemmut. Lameɛna deg-s tella tudert tajdiṭ ara ibanen mi ara d-icerreq yiṭij yeḥman tefsut. S leɛqel aɛeqqa-nni n zzerriɛa ilan s ddaw lqaɛa ad issufeɣ nneqla. Nneqla-nni ad tuɣal d tidert. Ara yessufɣen di lweqt-is lɣella. Ayagi d leɛjeb Ṛebbi, mačči d tazmert n bunadem i ixelqen lxir n tmegra. Di leɛjeb-agi n Ḥaggu seg lmut, Ḥaggu, Buɛaqa n Zerriɛa ittaken lɣella i iɛeqqayen nniḍen, tettban tazmert Ṛebbi lxaṭer deg mkul aɛeqqay jdid tettili tudert tajdiṭ. Yettwagteb deg Inǧil, Ddula n Ṛebbi tettili am bunadem iḍeggren zzeriɛa lqaɛa. Ama yeggan, ama yettenker, ama iḍ ama ass tettemɣay tegma ur yessin wamek. Lqaɛa tettak lɣella s yiman-is, tazwara d aḥcic, dɣa tidert dɣa lḥeb iɛeqqed swaswa deg tidert. Tugem-agi n Dula Rebbi ur tettkel ara diɣen ɣef leɛqel d tazmert n bunadem lameɛna ɣef lqudra n Rebbi. I wakken ara tili Dula-s gar lxuluq-ines ixesren s ddnub, Rebbi iceggeɛ ɣer ddunit win ilan mebla ddnub, win ilan d ṣṣifa n yiman-is, yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ, i wakken ara immet ameɛq agirden. Immut yiwet tikkelt ɣef dnubat d wat ddunit i wakken ara yefk tudert tajdiṭ i waṭas deg seg-sen, tudert n lḥeqq Rebbi. Ddurt iɛeddan, ɣriɣ-awen seg Inǧil amek Sidna Ɛisa isellem iman-is i lmut. Deg ufus-is i yella ad isebl tudert-is. Deg ufus-is i yella, ad tt-iɛawed, ad tt-yaɣ. Lameɛna isebl iman-is am aɛeqqa n igirden immuten, i wakken mi ara yeffeɣ d lɣaleb seg uzekka, ad yesserreḥ aṭas medden si tazmert n ddnub, ad sen-yefk tudert n dayem. Ɣriɣ-awen ayen iketben ṭṭulebas n zik, mi ẓran s wallen-nsen lmut i yemmut. Ẓran akken ittuxedɛa. Isɛedda lɛatab ameqqran s tasusmi. Lxaṭer yusa-d ɣer ddunit ad ifdu at ddunit, iwwi ɣef iman-is leɛqub n Ṛebbi i wakken ara ttuselken nutni. Lameɛna Sidna Ɛisa ur iqqim ara deg uzekka. Ass wis teltya mi ɣleb lmut, yeḥya-d. Turtagi ad awen-ɣreɣ seg Inǧil ayen iktben ṭulbas, nni mi ẓran mačči kan lmut-is, lameɛna ḥadren mi d-iffeɣ d lɣaleb seg uzekka. Ẓran s wallen-nsen ameslak-nsen idder, akken kacfen lembiya n zik. Hadren yid-s, ẓran limarat imesmaren deg ifassen d iḍarren-is, alxaṭer lweqt-nni imut lɛasker ssemren-t lǧetta-s ɣef lluḥ, ittusemman ṣṣalib, yeɛleq fell-as armi yessuffeɣ rruḥ. Ḥasset tura i wayen yeḍran imiren. Akken ẓran Ɛisa yessuffeɣ rruḥ, kra n wid i t-itebɛen s tuffra zik, qerben ɣer Bilatus lḥakem, ssutren lǧetta-s, ggren-t deg uẓekka ajdid, yenjren deg uẓru. Ɣas grarben dɣa ameqqran ɣef mmi-s, ǧǧan-t. Iɛdawen n Ɛisa, ittaggaden ad d-asen ṭṭulba-s ad ukren lǧetta-s deg yiḍ, ruḥen, ḥeqqaqen aẓekka, tebɛen adɣaɣ, sbedden taɛessast. Deffir ssebt ɣef lefjar n wass amezwaru n ddurt, Mariama Majdaliya d Mariama nniḍen ruḥent ad ẓrent azekka. Atta-ya tella yiwet zzelzla tameqqrant n lqaɛa, lxaṭer lmelk n Ssid iṣubb-d deg igenni, yusa-d yesgrareb abɣaɣ iqqim fell-as. Aḍehri-s am lebraq, leḥwayeǧ-is mellulit am dtel. Iɛessasen ttergigin deg lxuf, uɣalen amzun mmuten. Lameɛna lmelk iǧaweb inna-yasen, A tilawin, ur ttagademt ara, imi ssneɣ tettqellibemt Ɛisa ittuṣelben, ula ḥdit dagi. Iḥya-d am akken i d-inna, Asemt-d walimt amkan anida ssersen Sid. Tura ruḥemt s lemɣawla, inimt i ṭṭulba-s yeḥya-d seg lmeggtin. Atan izwar-iken ɣer lǧellil, dinna ara t-teẓrem, aql-iyi nniɣ-awent. Beɛdent s lemɣawla ɣef uẓekka, s lxuf d lefraḥ ameqqran, uzzlent wwint lexbar i ṭṭulba. Ataya Ɛisa imugger-itent isellem fell-asent. Qerbent ṭṭfent iḍarren-is, seǧǧedent zdat-s. Ɛisa yenna-asent, Ur ttagademt ara, ṛuḥemt inimt i watmaten-iw ad ruḥen ɣer Jellil, dinna ara iyi-ẓren. Ass amezwaru n ddurt, Maryama Majdaliya tusa-d ɣer uzekka n ṣṣbeḥ zik, imi mazal d ṭṭlam. Twala yettwakkes udɣaɣ-nni ilan zdat uzekka, tuzel truḥ-d ɣer Semɛun Buṭrus d ṭṭaleb nniḍen isem-is Yeḥya. Tenna-yasen, Kksen sid seg uẓekka, ur nessin anida i t-rran. Buṭrus iffeɣ, netta d Yeḥya ruḥen ɣer uzga. D Yeḥya i wwḍen d amezwaru, ikna, iẓra lekfan nni irsen ɣef lqaɛa, lameɛna ur yekcim ara. Buṭrus i t-itebɛen, mi yewweḍ yekcem ɣer uzga. Iẓra lekfan nni irsen ɣef lqaɛa, lameɛna abeḥnuq nni yuqmen ɣef uqerruy-is ur yelli ara deg umkan nni, ires lefkan nniḍen, lameɛna ittel deg yiwen umkan weḥd-s. Imiren ṭaleb-nni nniḍen Yeḥya yekcem diɣen, iwala, yumen. Mazal ur slin ara lektiba-nni iqqaren isefk-as ad yeḥyu seg lmegtin. Ma d Maryama, tbedd di berra zdat uzekka tettru. Akken tettru, tikna txeẓẓer ɣer zdaxel uzekka. teẓra sin n lmelaykat. Qqimen yiwen ɣer uqerruy-is, wayeḍ ɣer iḍarren-is, deg umkan-nni eg ters lǧetta n Ɛisa. Nnan-as, A tameṭṭut, acuɣer tettruḍ? Tenna-yasen, A lxaṭer wwin Sidi, ur ssineɣ ara anida i t-rran. Imi tenna yagi, teqleb twala Ɛisa ibedd zdat-s, lameɛna ur tessin ara d netta. Ɛisa yenna-as, A Mariama, nettat teqleb iman-is, tɛeql-it, tenna-yas, Rabuni, yeɛni a ccix-iw. Ɛisa yenna-yas, Ur yettaṭṭaf ara, imi urɛad uliɣ ɣer Baba, ruḥ ɣer watmaten-iw, in-asen ad aliɣ ɣer Baba, ɣer Babat-wen,

Tamdit n wass-nni i lan d amezwaru n ddurt tiwwura n uxxam deg llan ṭṭulba skurent lxaṭer ugaden udayen. Meɛna Ɛisa yusa-d ibedd i talmast-nsen, inna-asen, Lɛafya ad tili yid-wen. Yesken-asen ifassen-is d iḍarren-is d limarat imesmaren ilan deg-sen. Yenna-asen, Lxaṭi teẓram-iyi, tumnem. D iseɛdiyen i gad yumnen, ulamma ur ẓrin ara. Deffir wayagi, iḍehher f ssifa nniḍen i sin ilan g ubrid, teddun ɣer lexla. Nutni ruḥen ad inin i wiyaḍ. S tidet Ɛisa yexdem diɣen aṭas n lɛalamat nniḍen zdat ṭṭulba-s, ur nettwakteb ara. Lameɛna, ay aytmaten di setmala Aqbayl, lɛamalat-agi ttwaktbent i wakken ad tamnem belli Ɛisa Lmasiḥ d Mmi-s n Ṛebbi, ma tumnem ad tesɛum tudert s yisem-is. Mi d-yaḥya s agelmegtin, Sidna Ɛisa iḍahar-asen i medden lmuda rebɛayen n wussan. Ɣer yiwen wass, yennejmeɛ-d turbas, yenna-yasen, Ad kent-tekcem tazmert, mi ara d-yers fell-awen Ṛṛuḥ Lqudus. Ad tilim d inigan-iw alamma d iɣef n ddunit. Akken yenna-yagi, yettwarfed zdat-sen, yiwen usigna, yeffer-it. iwalen-nsen. Deffir wayagi, aṭas yuɣalen d inigan deg wayen i ẓran ɣef lmut d aḥaggun Sidna Ɛisa. Ila yiwen isem-is Bulus, iqehren nezzeh wid itebɛen Sidna Ɛisa. Lameɛna ula d netta yuɣal ifehhem tazmert n Ṛebbi ilan deg lmut n Sidna Ɛisa ɣef ddnubat n medden. Yiwet tikkelt ikker, yenna-yasen i lɣaci n medden i t-iḥessisen, Sḥefḍeɣ-awen ayen qableɣ diɣen, yeɛni immut Lmasiḥ ɣef ddnubat-nneɣ akken nnan lektub, ittummeḍl, yeḥya d ass wis tlata, iḍher i Buṭrus, i tnac n rresul, yiwet tikkelt iḍher i xemes meyya watmaten f tikkelt. Tagra-ya, iḍher-iyi diɣen-i. Nekk ilan d amezwaru, d asbeɛɛi, ur uklaleɣ ara ad ttusemmiɣ d rresul, imi qahreɣ tajmaɛt Rebbi. Lameɛna, ssneɛ-am a Ṛebbi, lliɣ, d ayen lliɣ. Qqareɣ-awen, ma ur d-yeḥya ara Lmasiḥ, abacir-nneɣ d ulac, ula d laman-nneɣ d ulac, mazal-aɣ deg ddnubat-nneɣ. Ula d wid immuten deg Lmasiḥ, negren,

aytmaten di setmala qbayl d ṣṣaḥ yeḥya lmasiḥ amaɛqag irden yemmut iwakken ad ikkes ddnubat-nneɣ Lameɛna iɣleb lmut i wakken ara ɣ-yefk tudert Ṛebbi. Immut Yeḥya-d fell-awen. Ma tqeblemt, yiwen wass ad t-teẓrem, ad tḥadrem zdat Ṛebbi i dayem. Ḥasis ddurt i d-iteddun inuba lexbar n lxir yellan ɣef ttaɛ deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lḥdac deg yiḍ i Fransa. Tella nnuba nniḍen mkul ssebt yettusemman lweqt-agi lfejr. deg Lezzayer ḥesset ɣef lṭnac ɣir rebɛa deg yiḍ, deg Fransa ḥesset ɣef ssaɛtin ɣir rebɛa deg yiḍ. Nnubat-agi i snat ttwafen deg Transworld Radio Monte Carlo, onde moyenne, PO deg lpust-nwen, ɣef 205 mètres. Atta-ya ladras-nneɣ, Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad tt-ɛawdeɣ s taqbaylit. Nuba Lexbar Lxir, Tabwaṭ n Tibratin meyya waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Aql-aɣ nettraǧu tibratin-nwen s lefraḥ. Ad awen-nceggeɛ lekwaɣeḍ d tektabin s teqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist, akken ay tebɣam. Ad ken-ibarek Rebbi irkuli. Ar ddurt i d-iteddun, ma yebɣa Rebbi.